Хәерле. Мин, әйе, мин башлар алдына. Без энергет, энергет. Җәмәгать, беләсезме, без бу тапшыруны көттек. Дөресен әйткәндә, без әлеге кунак белән алдан ук сөйләшеп куйган идек, ләкин Сәлам дуслар. Сәлам дуслар. Әйе, ассаламу алейкум җәмәгать. Ләкин булып чыкмады беренче. Җәмәгать, озын сүзнең кыскасы һәм кыска сүзнең озыны. Әйдә, шулай булсын әле. Җәмәгать, бездә бүген кунак э, бу э, татар эстрадасының э, энерджайзер, яме батарейкасы. Мин аны шулай бер тәкъдим иткән 2008 елда. Һәм шулай булып калды ул. Җәмәгать. Шикерткә. Җәмәгать. Көчле

энергетический мощный проект миңа бу проект ошый э, э, шуңа күрә э, кемне чакырсагыз да килсәгез монда рәхәтләнеп сөйләшергә була рәхәтләнеп ничек әйтәләр без цензура цензура цензура цензура булмый просто рәхәтләнеп ашык сөйләшү була рәгәт рәгәт син сөйләсәң безгә инде һәм дә чыгып китсәк тә әйе конкретная мөнир рахмаевның вакыты мөнир тайм китте Юк, ә, Димәк- бүген бүген минем вакыт бар, шуңа күрә бер сәгать тә сөйләшергә нормально. Ой, Бала җитә. Ике сәгать хатын лимит бирде, нормально эшләй. Йә, Погнали. Димәк, э, Мөнир, хәлләр ничек? Ниндирәк эшләр белән Әле йөрисең? нәрсә дә Соңгы майтарасың. вакытта тормышында булган э, хәл, вакыйгалар, Үзгәрешләр. яңалыклар белән, үзгәрешләр белән. Хәлләр гөрли, э, проектлар бик күп. э, Мин э, э, э, сәхнәдә дә, монда да, монда да бик бик э, күп направлениеләр буенча йөрим. Әйе. Менә миңа бик ошый эшләргә, мин эшләргә яратам. Әйе. Әйе. Кем нәрсә әйтсә дә, ничек әйтәләр, караван идет, волки воют дигәндәй, все вперед, алга, алга тапшырабыз. Юк, чыннан да, әгәр дә без синең артыңнан күрсәтәбез, мәсәлән, мин синең Инстаграмыңнан һәр көн саен күрсәтәм, чөнки син һәр көн саен нәрсә дә булса чыгарасың, әйме? Әйе, көн саен тырышабыз, куярга нәрсәдер. Инстаграмның хәзер лайклары әзәйде, чөнки без беләбез сәбәбен. Ну, менә чынлап та анда да, монда да без күрсәтәбез. ВКонтактеда да хәзер без Бик актив э, Әйе. эшлибез. Менә контактада менә бу проект булачак, шуңа күрә карарсыз. Әйе. Э, Менә матур. бер хәл шул, шул уңайдан соравым. Мин синең уртыңнан күзәтәм Инстаграмда. Син хәләл җефетең, кызың белән һаман бергә һәм һаман нинди дә булса движухадасыз. Әйе, Син движухада. куян кеше аласың шуның кадәр. Мин Движухада. Гомумән, әйе, бу сорау әллә кайчаннан бар. Син каян энергияне аласың? Ә? Каян нишләп ул бетмисә? Юк, бетергә тиеш түгел инде. Каян аласың аны? Мин э, балачактан, балачактан ук менә укыганда минем шунда ни установка менә э, төндәлек бар бит инде. Дневник, әйме? Менә уже менә шул э, мәктәп вакытларында мин Тегендә бөтен әйберне я- яза идем, менә мин бакнот, блокнотлар яратам, минем өйдә бик бик күп блокнотлар, менә анда уже ун Әйе, блокнот әйе, җыелган. Җомарат, мин тиз генә генә перебью, мин аңа хәтта шалтыратканда әйткән, тукта, тукта, язып куйыйм әле блокнотка, шулай диде, әйе. Минем шундый ним бар, гадәтем бар, бөтен әйберләрне мин яз, язам, даже хатын да көлә, менә син Юк, бу дөрес әйбер. Мин язам, э, ничәдә торырга, ничәдә э, завтрак тегесе бусы, Әйе. э, Завтракка пла- кадәр плавание, завтрак мин үзем пешерәм, аннан соң хатын пешерә, безнең очередь була. Да ну, Бәлки ну, мен бер көн әйтәм, хатын әйдә, утырдык машинага, киттек не ресторанга, зап анда завтрак ясыйбыз. Моторлар тәм иттереп. Үзем пешерәм ресторанда. Менә шундый девиз белән яшим, э, здесь и сейчас дигәндәй. Менә э, әйтәләр бит, э, жизнь одна, менә тормыш ул бер генә, шуңа күрә рәхәтләнеп, рәхәтләнеп яшәргә кирәк. Скайфом э, менә дөнья э, үзе э, өйрәтте ничек яшәргә. Дөртәнкәдә менә төрле хәлләр булды минем минем тормышта. Бу хәлләр дә, то есть менә бу хәлләр мине ничектер көчлерәк көчле көчле итеп перестроил. Шыныктырды именно. По жизни вообще менә. Бик тә. Шуңа күрә 35 яшь быел Алла бирсә, быел, кстати, минем юбилей дата. Шуңа күрә, шуңа күрә без юбилей датына шундый әйберне төшерәбез. Әйе, Кайчан тула сиңа 35 яшь? 35 4 ноябрьдә тула. Кыз, Әйе, әйе. әйе, скорпион мощный, әйе. Әйе, вперед дигәндәй. Менә а, шуңа күрә 35 яшь, 35 яшьтә бик күп нәрсә күрдем, бик күп нәрсә булып бу- булды минем тормышта. Шуңа күрә Мин әйтә, әйтергә була, закаленный, меня хәзер ничего не возьмет, только, только алга. Шуңа күрә рәхмәт дусларыма, рәхмәт туганнарыма, кем минем белән булды э, авыл вакытларда. Красавчик. Безнең хәзер Мөнир җырчыдан хәзер философка әйләнде. Әйе, шуңа күрә сорадым бит инде, үзеңнең дә берәр инде тренингларын ачарга җыенмыйсың. Бигрәк фәлсәфәче ни тәбәрәйме, карале. Тренинглар куйсак, Алла бирсә әйбәт булыр иде. Бәлки менә э, жюрида утырабыз, э, яшь җырчылар килә, Ә менә ничек Мөнирабый, Мөнирабый әйтәбез инде уже. 35 яшь тула бит әйе. Хотя менә үземә карыйм, менә кичә карыйм көзгегә, мин әйтәм, что-то 35 тә юк монда, мин әйтәм, вроде как под 30, 30 га әйләнде. Ну, нормально кыз бит әйе. Аллага шөкер, хатын әйбәт, ашата, бик күңелле, в общем, ни. Кстати, хатынга да рәхмәт әйтәсем килә, ул мине диетада Тоже не имеет. Тотыла, Шын керек, но она не. Күп ашарга нәрсәгә ол керек инде? Сен үзең дә Роберт, мен нормальный. Рахмат, рахмат, рахмат. Вот, шуңа күрә моннан да не, желание появляется жить, двигаться дальше. Ага. То есть строишь себе день, э, план на день дигәндәй. Әйе. И менә э, ош, тәмни торып ашыйсың, тәмни торып эшлисең и тәмни торып яшисең дигәндәй менә, менә шулай. 35 яшьлек Мөнир Рахмаевның бүгенге көнгә ничә блокноты бар? ун блокнот ун блокнот менә уже менә быел ничә безнең ике мең егерме өченче ел получается менә ун блокнот минем бар хәзер хәзер ике мең унөченче елдан алып барасың алып барам әй менә шулай калдырам аларны менә шулай җыела җыела җыела ну бәлки алар хәзер кирәк юк но анда просто контактлар бар кешеләр бар Танылган драматурглар, шагыйрь, җырчы, язучыларның бар бит әле. Беренче том җыелма әзерләр, икенче том җыелма әзерләр. Бу уже привычка керде, бу дип уйлыйм әйбәт привычка. Әйе, бу яхшы гадәт. Яхшы. Гадәт бит татарча ул, әйбәт привычка, гадәт. Шуңа бу әйбәт гадәт, шуңа күрә бу әйберне мин яратам. Хатынга да әйтәм, әйтәм, үзең дә менә язып куй.

Шопинг күтәрә кәефен. Әйе. Шопинг бирә, стимул бирә тырышырга, эшләргә дигәндә менә хатынның тоже шундый бар. Менә хатын ярата киенергә. Кемдер әйтә, менә синең хатының бигрәк ни высокомерный тегесе бусы, аны кемдер әйтә күкрәкләрен там чыгып тора. Әйе, анда. Ну, в общем, слишком вызывающий киенә, дигән шулай әйтәләр. Ну, менә ничек әйтергә, менә женщина, хатын-кыз, она старается для своего мужчины. Чтобы мужчина был один единственный бергә яшәргә то есть надо чтобы женщина э, үзе э, подталкивал я например хочу чтобы моя женщина была такая ме хатын менә матур булсын матур киенсен тегесе булсын мин үзем шулай берни ясыйм хочешь чтобы была женщина твоей делай ее сам шулай дигәндәй сорау менә хәзер мин сорыйм безнең тамашачыдан бармы безнең тамашачы беләме икән татар эстрадасында кем мөнирдән тагын да затлырак э, матуррак киенә туктагыз туктагыз пока берсе юкмы Нәрсә? Элвин Грей? Ә, ә ирләрчә дип әйтү мин. Ә ирләрчә кем матур килә? Сез үзегез күрерсез, мин минем белән шулай ну, без бер елга бер ике тапкыр күрешеп алабыз инде, әйме? Һәм Мөнир безнең һәрвакыттагыча трендта. Һәрвакыттагыча э, шаккатырга тырыша. Э, Диор, Диор, э, Төркия. Шаккатырга тырыша, не дисәгез дә. Төркия шопинг. Мөнир кием белән эшли белә. Ул сезгә миллионер да киенми һәм ребродан телефоннар алмый. Юк, чынлап та дуслар, миллионердан э, костюмнар алган бар. Вот, әй, бар бар. Бер әйтәскә инде аны. Йо, йо, нәрсә, алган бар нәрсә? Киябез, нормально да, не, разнообразие булыша тиеш, булып бара тиеш. Ел сайын торышам, мин хәзер алып барам, э, бәйрәмнәр. Шуңа э, мин торышам һәрбер сезонга яңа костюмнар алырга, смокинглар, шуңа күрә бу әйбергә, әйберләргә акча Конкретик итә, конкретик итә, күп иттереп китә. Менә ни турында вернемся назад. По поводу менә хатыннар буенча. Хатыннар менә һәм стильный буенча хатыннар буенча менә ясарга кирәк кастинг, не кастинг, не топ, топ 10 ме, топ 20 ме ясарга кирәк. Потому что менә хәзер күбесе анда сезнең менә комментарияләр бар, язалар анда. О, баштан аякка хәтле, конкретно мине Уайл, Шлай, Луйны, Лайга Батыралар имеш. Батыралар конкретно, әйе. Нәрсә генә язмыйлар да, например, хатын белән Төркия бардык. Тышсана язсыннар. Хатын нидә чыкты, купальникта мин анда тоже, тоже аның янында. И тоже языра башладылар. Менә искусственный, тегесе-бысы, пластмассовая кукла, әллә нәрсәләр. Мен әйтәм, нишләп

Тонкая. Честно менә, әйтәсем килә. Э, китап укыйсыңдыр бәлки син. Мин китап укыйм, аннар китаплар укыйм. Бәлки бәйлисеңдер син. Э, бәйләмим, бәйләмим. Э, Шигәсең. Мин просто әйтәсем килә, мин мин бәхетле кеше. Юк, мондый кешенең әтәне. Мин әйтәсем килә, мин бәхетле кеше. Мин әтиәни исән. Хатынның тормыш белән әтиәни исән. Аннар соң балам минем бар. Минем хатын, минем тормыш иптәшем матур, мине ярата, хөрмәт итә, өйдә бөтен бер әзер. Мин бәхетле кеше. Минем яраткан эшем бар. Э, Аллага шөкер, исән сау гына эшлим, тавышым бар, э, аякларым исән, кулларым исән. Тавышым бар, кыяфәтем бар. Тавышым бар, кыяфәтем бар. Мин матур. Карамагыз, минем шашым булмаса да, мин матур. Әй, әй, әй, нормально үсә. Мин э, нәрсә генә монда ясамадым,

Пляж күренә матур түгел, и монда үз э, алар башта төште, әзрәк нәрсә башлады, аннан соң хәзер шундый редкие волосы, как сирәк, сирәк, сирәк чыкты. И короче, не, э, бу әйбер эшләми, менә шулай. Шуңа күрә мин дип уйладым, хатыным әйтә, тормышта чыгып, ясыйм юк, моңа э, кирәкми, мин сине шулай яратам, әйтәм, ярале мәйтәм, өлгердем өйләнергә. Җәмәгать, җәмәгать, мин Габригә язмакчы идем аны, юк, чыннан да. Честно, да. Юк, мин аны язмакчы идем, чөнки минем дә дусларым шулай күчергәннәр, ул килеп чыкмады. Юк, Әгәр дә- чынлап та әгәр дә- булмый. Мин әйтәм, мин әйтәм, Э. әгәр дә, тукта, әгәр дә язсам, ха, үпкәләр. Язмадым инде. Монда Мөнир бөтенесе дә ачты да куйды, дөрес Ну, эшләде. чынлап та, вот э, Әбринең башы... э, не, э, Эшли. Нет, аның эшли понятно, ул әйбәт сөйләшә. Ул Әбри Әбринең э, минем шикелле башы, ул килешә менә шундый Әйе. прическа. Шуңа күрә Әбри, Менә шулай, яни, салдырсаң чәчеңне, идеально. Кровать лучше. Кровать. Попробуй шулай итеп ясарга. Просто хәзер 150 мең бирергә, шулай бергә, как бы, ну, белмим. Ә 150 мең тора мени әле? Рус 100, 100 или 120. Шул тирән. Ну, бу кот мешке. Бәлки, мөр кемдәдер, может, үсәдер, кемгәдер үсәдер. Просто надо смириться. Туктап, Нәрсә- безнең бит әле нәрсә- Мөнир, нәрсә- безнең Мөнир бит о, гомумән о, нәрсә дип кенә әйтсәк тә сәхнәгә җырчы буларак чыкты, әйме? Әлбәттә. Ничек синең иҗаттагы о, эшләрең, яңалыкларың нинди? Әйе. Бәлки концерт Концертларда куясың. әйе, катнашасыңмы? Менә куясың? хәзер әйтәм. Ә бәлки син барыбер завязалдыр эстрада белән. Ә, Әйтермен, как есть менә. Э, Эстрада буенча, эстрада буенча э, минем ни? Как то перегорел уже. Ага. Үттем, шул вакытны үттем. Хәзер алып бару буенча эшлим. То есть җыр- җыр- җыр- җырлау буенча тоже җырлыйм, но бәлки яңа җырлар пока, ну, то есть язды, ич- э, менә чынлап та яздырым, яңа җырлар яздырмыйм. Менә э, концертлар, гас- гастрольләр ясамыйм. Э, Чөнки бу юлны без үттек. Э, Бу авыр юл. Затрат максимальный, э, э, заработок нулевой. Ага. Монда бәлки нурга чыгасың, бәлки минуска чыгасың. Ә, 5-6 җырчы хәзер йөридер э, гастрольләр буенча. Әйе. То есть алар э, к- э, не- аларга халык йөридер, белмим, йөриме, юкмы, менә, Әйе. ну ба- ба- бәлки йөри, халык йөри. Менә э, так инде не э, э, менә сәхнә буенча, җырлау буенча, концерт буенча как-то не хәзер Суындың бераз, әйме? Э, Күттем, э, киттем, әйе, суындым, киттем э, бизнес буенча, менә анда монда йөрим, менә бик минем бик күп. Бизнес дидең, нинди бизнес белән шөгыльләнәсең? Минем бик күп направлениеләр бар, әйе, менә, то есть менә. Мәсәлән, нәрсә соң? Недвижимость. Итләр белән шөгыльләнәм, әйе, недвижимость, стройка белән, әйе, автомойкалар. Менә хатынга ала бирсә, менә безнең менә хәзер планнарда менә хәзер бер комната, бер бүлмәле квартира алдык, беренче этажда, анда салон красоты язып алды бирсә. хатынга менә шул Бөтен нуждасына да? Да, да, менә шундай. Аңа Алла бирсә. Ну, менә казылык белән мин шөгыльләнәм, минем. Әйе. э, Кстати, зап- менә китерә кирәк. Минем өйдә бар. Эх, ник син алып килмәдең Что-то мени? алып китмә, инде төгәне башта Блин, зря чыгар. чакырдык без моны. Юк, тукта, Юк, тукта. чынлап та. Алай димә, алай димә. Димәк, без сине тагын бер чакырачакбыз. Йо, чынлап та, э, Алла бирсә, бер эфирда просто менә проездым үтәм дә, монда эфир булса да, мин просто керәм, Су я более кытай куям, я әйтәм, сәлам алейкум. Башлап язарга була. Әйе, бер канина, безнең менә шундый тәмле канина, производство бар анда, шундый бәләкәй, менә тәмле итеп. Кайда аның, кайда ул җитештерү үзәге? Җитештерү безнең җитәкшерү или җитештерү? Җитештерү. Кайда җитештерәләр? Анысы көлә. Кайда җитештерәләр? Казандамы? Юк, анда түгел, безнең Нижгар якларында, Нижгар якларында, анда минем дуслар бар, анда без бергә. Хәзер матур гына әйдереп. Ул күптән белән шөгыльләнәсең, син бит казылык белән хәтер белән. Әйе, чебек, миңа җибәрелә, ясыйбыз менә мондагы нәрсәне менә. Бар минем кем ала, кемгә җибәрәбез дип, тәмле әйбер. Менә шулай. Сатып алучылар бар. Әйе, менә тут менә яратам эшләргә, аннан моннан төшә, моннан төшә, моннан төште, моннан төшә, дигән төшә, әйбәт, Аллага шөкер төшә. Бәйрәмнәр алып барабыз, Аллага шөкер, декабрь аена уже бөтен даталар забит минем, Аллага шөкер, эшләп йөрим. То есть алып бару, алып бару буенча мин әйтәсем килә, Мин дә, миңа бик килешә. Мин образ, образ да килешә ул. Мин анда да үзем дә җырлыйм, бәйрәм ахырында җырлыйм. Һәм мин дә, мин шундый вывод ясадым, алып бару бу, бу минеке. Менә шулай да. Син үзеңне таптың. Мин үземне таптым, мин алып бару бик ярата, бик ошый. Без Мөнир белән, без Мөнир белән эшли идек, мин алып бара идем, киресенчә, ә Мөнир җырлый иде. Ә менә шундый бер сорау бар, әйме, син алып баручы буларак, ул бөтен алып баручыларга да, җырчыларга да хас әйбер. синең графигың тугы менә һәрбер көнең билгеләнгән булса мисал өчен әйме четвергтан башлап пәнҗешәмбедән башлап якшәмбегә хәтле синең тулган булса барыбер русча әйтсәк выгорание дигән әйбер бар синдә выгорание выгорание бар когда менә бәйрәмгә килсәң например менә ике өч сәгать көтеп утырасың мин мин яратам бәйрәм бәйрәмнең менә килергә прям менә Менә алдан ук, алдан, алдан менә 30 минут кала бәйрәмнең башланырга. Әйе, менә киләм, киенәм дә башлыйм сразу. Анда 2-3 сәгать утырып, анда мин шулай бер яратмыйм, ничек тә выгорание белән шул выгорание бар. Бәлки һәрбернең алып баручының шундый ни булган иде. Минем дә быел шундый әйбер булды. бәйрәмне бәйрәмне датаны забивать итәсең аннан соң анда нишләптер булып чыкмады анда по, по истечению обстоятельств дигәндәй тегесе бусы менә быел менә шундый минем ни булды булып чыкты дата белән әзрәк кенә ни Туры килмәде. Туры э, датаны алдым, блокнотта мин яздым, телефонда язмадым. Ә мына блокнотны өйдә калдырдым, мына шалтыраттылар, бу датаны алдым, өйгә кайттым, карыйм, монда дата забивать иткән. Сбой, сбой. Ә сбой, и аннан соң шалтыратып, анда менә гафу итеп, сүзләр әйтеп, Ну менә, ну шундый хәлләр булып чыга инде, э, это жизнь, ничего не поделаешь дигәндәй, форс-мажорлар булып чыга безнең эшебездә. Но мин бу эшне яратам, алып баруны яратам. чынлап та татар телендә уже әйбәтрәк татар телендә әйбәтрәк алып барам чөнки менә бер биш ел табын азат ничектер татар телен татар телен бик әйбәт әйбәт алып бармадым татарча хәзер инде әйбәтрәк алып барам Менә. Бу сезгә әйе, әйтеп кую. Әгәр дә чынлап та менә татар татар татарча алып барышалар кирәк булса, алар бит бик күп, кемнәр шалтырата, менә безгә чын татарча алып барырга. Менә Роберт Исламов, менә Гүзәл безнең әйе, менә. Алар барышалар татарча да.

Ә сезнең бармы кемнәр кемгә бирергә? Юк, бирмим. Сорамалар торалар, әйе. Минем сразу ачам, э, минем бар анда кемнәргә шалтыратам монда монда, и тегенә монда. Соответственно, и ни э, кешеләр как бы ни э, эшлиләр, шакыралар, потом отзывы язсалар, рәхмәт, бик тәмле, матур, әйбәт булды. Мөнир, Мөнир, бер сорау гына бирим әле. Менә мәсәлән, син үзеңнең банкетларыңны кешегә биргәндә, Алардан комиссия сорыйсыңмы? Юк, чынлап та, слов нет, менә чынлап та әйтәсем килә, комиссия, комиссия сорыйм. Сорыйсыңмы? Юк, тукта, нишләп сорыйсың? Ул бүтән белергә, тегеләр белергә тиеш бит. Ну, сиңа подгонять иткәч, алар бирәләр, акчаны бирергә тиешләрдер бит инде. Ну, инде сорам итә, так, я вам подогнал, бирегез әле миңа комиссияне. Алар үзләре бирергә тиеш. Ну, иногда понач, менә шулай әйтергә, приходится. Почему? Почему? Потому что менә шундый минем ситуация, бу ситуацияләр бирде. Булды. Банкетны бирдем, Кеше рәхмәт тә әйтмә, ну, ни, и бер нәрсә и сәлам алейкум. Шулай. И вот менә вот шулай, шулай, понимаешь, шулай керә. Хәзер әй әйтергә дә туры килә. Әйе, туры. Кем уже белә шул турында, алар үзләре уже үз гонорарыннан 10% күчерәләр. Бу әйбәт әйбер. Бу болай шулай булырга тиеш. Алар эшлиләр. Безнең һәрбер кешебездә гаилә бар, кредитлар бар, туда-сюда.

Ә, иренмичә, диваннан торасың, матур гына иттереп, киендең, ә, прическалар ясадың, тәмле иттереп побрызгался дигәндәй, вперед эшләргә. Үш, менә, навалым. Эшләргә можно, и әйбәт яшәргә тоже можно. Әйе, ну без... Эшләсәң. Без как раз, әйе, без как раз әкрен генә йомгаклый барабыз, әйе, тапшыруыбызны. Уже что ли? Әйе, ничего себе, сибрәсебез өчен бигрәк тиз үтте дә китте вакытыбыз, а? Үләм, уже... Миңа бу проект ошый. Шакар менен шакырыңыз талны. Без сиңа нәрсә нәрсә әйтәм? Бик бик күп нәрсә турында сөйләсе килә. Сөйләшеп бетерергә килә. Бәлки тагын шакырыбыз килә. Әйе, тагын шакырабыз. Темалар, темалар бик күп. Шуңа күрә мин яратмыйм менә шундый интервьюга чакыралар. Шул турында әйтергә. Минем тормышлар әйбәт, күңелле, җырлыйм, җырлар язарга кирәк. Аллага шөкер, күңелле. Туда-туда, авылга йөрим, нормально, күңелле, бәйрәмле, бәхетле булыгыз. Э, бу бит шундый әйбәт информация да бит, анда бит скрыт информация бар. Ә менә бу әйберләр, алар күңелле, алар кирәк. Алар бу информацияләр кирәк, э, кирәк кешеләр шул әйберләрне карый. Менә опять же Инстаграмны, Инстаграмны алсак, ВКонтактены алсак. Э, әйбәт фотоны куясың. Менә шулай. Диван янында. Түбәтә киеп. Комментариялар юк. Э, лайклар юк. Менә шулай утырсаң. Мында кружка пива, кружка, кружка пива койсаң, все, анда, салам алейкум, анда э, лайклар миллион, э, э, комментариялар, анда, салам алейкум, анда, и все, и син, не, нишләп, реально мы хәзер шундый, не, шундый заманда, хайпта, без популяр, популярлашабыз. Әйе. Менә шулай. Венерның иң яраткан сүз беләсеңме нинди?

Яңа җырлар яздырып, бу әйбердән, э, как бы ни, популярлык бу әйбердән тормый. Яңа җырлар яздырып, постоянно клиплар яздырып. Все дорого, коммерческий җырчылар бик күп. Э, менә э, радиода, хә- радиога биргә җырны кыйбат, телевидеога биргә җырны кыйбат, бигрәк кыйбат. Төшерегез бәяләр, бәяләрне. То есть төшерегез бәяләрне, чтобы безгә ни, чтобы яшь җырчыларга Иркенлек да, булсын, әйе, чтобы дөрес. яшь җырчыларга чыгарга сәхнәгә. Талантлар бик күп. Акчалар юк. Хәзер вот акча менә без чыккан вакытта, э, как бы не, акча еще никак не такую роль играл, Да. как менә хәзер. Акча булса, йолдыз чыга. Йолдыз булырга э, с- э, сәбәп булса, э, дөрес бит. Дөрес. Мөмкинлек Э, булса. мөмкинчелек. Мөмкинчелек. Э, Әйе, җырчы булса, э, йыл- йыл- йолдыз булырга э, э, Сәләт. сәләт булса, э, монда Тавыштан гына тормый. Кирәк мощный образ кирәк, мощный образ. Аннан соң уже тавыш бара. Хәзер менә шундый замана образ кирәк. Ә, әйе, менә Айдар Галим менә утырабыз. Айдар Галимов уже бар. Салават, Салават абый бар. Элвин Грей бар, Тимаев бар. Мин бар. Э, менә бар, артистлар бар. Навкат Иматуллин бар. Мәрхүм минем Хәмдүл апам менә до сих пор яши. Дустым. Минем әйе, минем иҗаттар дустым, сәхнә дустым. Зәйнәб Фәрхетдинова бар. Әйе, менә менә аларның уже ниләре бар. То есть менә алар уже йолдызлар, аларның уже не бар. Аларны копировать Ищите свое, э, свое надо искать. Это не, это не, это сложно, э, бу авыр әйбер, әйме? Но бәлки бу образ сезгә китерә, популярлык китерә. Менә шулай. Һәм э, һәм мощный җыр кирәк. Мощный җыр. Иске җырларны я, э, ни, яңа нигә яздырырга кирәкме? Яңа я, ни, кирәк, яңа ниндидер направление кирәк. Менә вот шул турында тоже уйларга кирәк. Умышлар яшь яр җырчыларга, безнең подписчикларыбызга, менә сезнең подписчикларыгызга. Әйе, әйбәт проект эшләргә язсын безгә. Әмин. Шулай торып күрешеп я- я- күрешергә язсын безгә. Дөньялар тыныч булсын. Әмин. Алла бирсә, әйе, безнең егетләребез кем китте, исән-сау гына кайтсыннар. Менә һәм инде бергә булык, бердәм яшик, Аллага тапшырдык. Һәм только алга. Хәзер без шушы сүзләргә кушылып, саубуллашып кына. Әйе, җәмәгать, мин мин әйтим инде, хәзер без җәмәгать бездә бүген кунакта, хәзер мин аны яңадан регалияләрен укып чыгам. Регалияләр, регалияләр мине яратмый, просто Мөнир Рахмаев. Юк, алай димим инде. Мин без үзебезчә әйтик инде. Җырчы, җәмәгать, алып баручы. Хәзер инде монда яңа юллар. Бизнесмен. Менә юк, бизнес коуч, фәлсәфәче, әти кеше, яраткан ирейме? Белмим, анда тагын нәрсәләр өстәргә була. Юк, шуннан да ул бит син күрәсең нәрсә ничек әйтим, ничек гаиләсен яратайм менә. Ул бит үрнәк булырга тиеш, һәм безгә дә гомумән. Гаиләне мин бик каты яратам, хатынны бик каты яратам, тормыш иптәшемне, тормыш иптәшем мине бик поддержать итте.

на просто на какое то направление и дөрес юлга бастырган менә шул менә шулай вот э, поэтому э, мин э, кешеләргә әйтәсем килә все нужно не взвешенно карарга бөтә берне то есть вот и и верить в себя вот хатын хатын Это тот человек, который поможет в жизни, поддержит. Татарстанның атказанган Әйтәләр бит. Э, ничек татарча әйтергә була? Э, э, за спиной успешного мужчины стоит успешная женщина. Әйе. Вот, шуңа күрә Мөнир. Әйбәт гаилә тора менә вот менә шулай берләрдән. Әйе. Кереп кереп китте ул. Хатының ул хәтлек мактама әле бөтен кеше дә син. Хатының иренә. Юк инде, юк инде, чынлап та менә минем менә хәзер көндә менә без менә Кая менә, кая бармасак та без хатын белән барабыз. То есть, э, бу, бу даже не из-за того, что там хатын мине, там кто-то кем әйтер, борт ревнует или еще что ли, или мин там үзем дә. Просто менә хатын минем, бу минем якын дустым. Хәзер көндә минем дусларым бик әз калды. То есть, алар бик әз. То есть, вот, э, по стечению обстоятельств алар э, кемдер книжка э, кто куда. Без сөйләшкән инде. Әйе, менә шулай. Шуңа күрә дуслар алар әз. Шуңа күрә

Алла Тәгалә бик рәхмәт. Э, миңа э, бирде э, шундый поддержка һәм толчок на будущее, в будущие проекты дегенде менә шулай. Шока, рәхмәт сезгә бик зур. Безнең подписчиклар әйбәт. Алла бирсә күрешербез. Киләсе, әйе, бу бу безнең 3-нче, әйме? 3-нчесе. 4-нчесе. 4-нчесе бу не проект, проектлыгы, чыгарылыш. Чыгарылыш, әйе.